Bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylyň birinji oktýabrynda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Baýraç daýhan birleşiginiň kultura uçastogynyň Lenin köçesiniň çep gapdalyndaky elli ikinji ak jaýda, günortan sagat on ikiň ýarymynda, po-moýmy, bilemok, dogulupdyryn. Dokuz sany doganym bar. Iň körpeleri men. Ýene-de bir haýran galdyryjy bir zat aýdaýynmy size? Ýetmiş sekiz sany ýegenim bar. Ýene köpelen bolmaklar mümkin, jaňa soramaly, sebäbi ýagyş ýagsa köpelýär olar. Kakam pahyr, bäşinji klas wagtym ýogalypdyr. Kän kakam ýadyma düşenok. Kakanyň nähili zatdygynam men kän görmedim. Şonuň üçinem men mydama diýýän, Oglum we gyzym üçin iň idealny kaka nädip bolmaly? Elimde baryny edýän, kän okaýan, kän görýän, gowy adamlary nusga almaga çalyşýan. Maşgalamyzdan hiç hili dogan-garyndaşlarymyň içinde hiçsi aýdym aýdan, sungat bilen meşgullanan hiç kim ýok. Aýdyşlaryna görä ejemiň aýdyşyna görä kakam pahyr sygyr bakýan wagtlary sygyr taýajygyny egnine alyp, aýdyma hiňlenýän ekeni, ýöne men bilemok. Bilmedim, şoň üçinem, belki, sungata ugrukdyrmak islän hiç kim bolmady maşgalamyzda. Orta mekdebi gutaryp, tä instituta okuwa, medeniýet, Türkmen döwlet medeniýet institutyna okuwa girýänçäm hiç ýerde aýdym aýtmadym. Daže ejemiň ýanynda-da hiç wagt aýdyma hiňlenmedim, dostlarymyň ýanynda-da, doganlarymyň ýanynda-da. Iki müň dördünji ýylda ýaňlanýarym, telebäsleşigine gatnaşmaly boldum. Ilki kyrk adamdan on adam saýladylar. Oňa-da meni gatnaşdyrdylar. Menem, Men ömrümde aýdym aýdyp göremok, orkestriň öňünde nädip aýdym aýdaýyn diýdim. I agama jaň etdim. Sebäbi konsertde geýmäne täze kostýumym ýokdy. I maňa kostýum alyp beräý diýip agama jaň etdim. Menden biraz häsiýeti başgaçarak, tapawutlyrak bir agam bar. Men ony gowy görýän. Jany sag bolsun. Ýöne dünýä garaýşy biraz tapawutlyrak. Agam aýtdy, Otur, ata-babaň-da aýdym aýdany ýok. Ýaňlanym ýarym bilen näme işiň bar? Okuwyňy oka, aktýorçylyk diplomyňy al-da gel, obadaky Dom kulturada işlärsiň. I menem bolýa diýdim, hormat goýýan sebäbi. I mugallymyma aýtdym, men ýaňlan ýaryma gatnaşyp bilemok, agam rugsat berenok. I tym bolýa meň kostýum almana pulum ýok. Stipendiýadan hem artdyrmak biraz kynrakdy. I mugallymym maňa, men özüm saňa kömek edeýin, kostýum alyp bereýin. Bu ýerden şol Maýsa mugallymyma aýratyn minnetdarlyk bildirýän, mydama ol meň ýüregimiň aýratyn ýerinde ýaşaýar. Şeýdibem ýaňlan ýaryma gatnaşdym. Men hiç wagt aýdymçy bolmagy arzuw etmeýärdim. Aýdym aýtmagy arzuw edýärdim. Ýöne aýdymçy bolmak bir elýetmez bir zat ýalydy meň üçin. Men nire, aýdymçylyk nire diýýärdim. Öýmüzde köneje mantofonymyz bardy. Konikami näme ady? Oňadam kükürtçe sokmasaň aýdanok. Onda bir tarabyna kükürdi çöpüni gysdyryp, şonda men hemme doganlarym bilen bile ulanmadym, ýöne menden uly bir Aýna diýip aýal doganym bar, şol mydama öýmüzdedi. I şol aýdym diňleýärdi. Tikin tiken wagty. I şo mantofonda bir kasetany alýas, şo kasetaň hemme aýdymlaryny ýatydy. Ýadyma düşýä, Baharyň aýdymlary ýaňlanýady biziň öýümizde Hojaýewa. Biram biz indisk aýdymlary gaty kän diňleýädik. Tansu tansu, tansor disko aýdymlary. Hindi kino görmegi gaty gowarýadym. Şeýle bir duý duýga üns berýän çagadym men gaty. Mysal üçin, obamyzyň klubynda kino bolanda, şo kinony görüp, gynançly bir kino bolsa, şu klubdan biziň öýümize çenli bir on minutlyk ýoldy belki, öýe gelip, öýde başga jaýa geçip, ýene-de şo kinony ýatlap aglap bilýärdim. Ýene-de bir hiç ýadymdan çykmajak pursatda, aýal doganym bilen mydama snikers iýmegi arzuw etýärdik. Bir gün aýal doganym maňa aýtdy, Dawaý şu gezek men köýnek tiken pulumdan öýümize produkta däl-de snikers alaly diýdik. Sebäbi ujypsyzja pula köýnek tikýärdi. I biz bir snikers aldyk. Hiç kime aýtman ikimiz diňe bölüp, dört bölek edip iki bolupjyk iýenimiz ýadyma düşýär. Sada ýöne biz şoň bilen bagtly bolup bilýärdik. Şoň üçin hem kän gezek aýal doganyma bir paçka sniker sowgat ugratýardym, o-da aglaýar, duýgulanýar, ýadyna düşýär. Durmuşyňyzda iň begenen günüňiz? Iň begenen günüm, iň begenen günüm Hmmm iki sany pursat kän begenýän günimiz bar aslynda durmuşda ýöne iki sany pursat ýadyma düşýär. Biri ýaňky birinji soragdaky jemlemän soňa goýan jogabym Ýaňlanýarym telebäsleşiginde. Ýaňlanýarym telebäsleşiginde on sany aýdymçy bolup durs. Içinden biri ýeňiji bolmalydy. Ilkinji at agzalan men boldum. Ýaňlan ýarym telebäsleşiginiň ýeňijisi Myrat Öwezow diýenlerinde hem begendim. Ömrümde belki o güne çenli şeýle begenen pursatym bolmady. Ýöne gaty duýgulandym. Sebäbi menden başga sahnada duran dokuz sany ýaryşa gatnaşýan Oglan-gyzlaryň hemmesiniň ejesi, dogany, jigileri, dostlary, eli gülli, bady, meň bolsa hiç kimim ýokdy. Men oglun ýekedim. Käşgä şo pursady men ejemi görmelidi diýende, ejem gören bolsa begenerdi. Ondan soň şo gün teleýaýlym arkaly teleýaýlym arkaly şeýle Myrat Öwezow ýeňiji boldy diýip meň suratymy goýup görkezipdirler. Agam jaň etdi. Telewizor alypsyň diýip eşitdik. Ura-da öýe zat. Ikinji begenen günüm zat boldy. Ikinji begenen günüm Emirjany meň elime beren günleri. He, hemme adamam ilkinji perzent başga bolýar-da. Aýtýardylar maňa, ynanamakdym, ýöne Emir, meň durmuşym ikä bölünýär. Emirli bir durmuş, Emir, ýokka bu durmuş, bir durmuş. Emir gelenden soň hemme zat formadyny üýtgetdi, özgerdi. Hatda Emirjany elime berenlerinde ýa entek ýaňja doglan çaga ýöne şeýdip peträp ýüzüme seretýärdi. Taryp edip bolmajak pursatlar. Bu soraga kän gabat gelipdim. Känem pikir etdim, belki ýene-de bir ýyl ýa-da bäş ýyl soň bu soraga başgaça jogap berip bilerin. Ýöne edil şu wagt aklyma gelýän zat, Elimde mikrofon we dünýä ýüzi meni diňleýä hemmesi maňa düşünýän bolsa näme diýerdim? Näme diýerdim? Aljyramaň, howlukmaň diýerdim adamlara belki. Sebäbi ýalňyşlyk edýän adamlar mydama aljyrap we howlugyp etýärler. Bir işi etmäge karar bereňde Aljyramaly däl we howlukmaly däl diýip men pikir edýän. Ýedi ölçäp bir kes diýýärler-ä türkmenler. Aýdym aýdyp bererdim, hemme adamlar iň gowy aýdym aýdýar. Boldy. Ilkinji sahna çykan günüňiz. Men ony aýdyp bersem haýran galarsyňyz. Hiç ýerde aýtmadym men şuny, birinji gezek siziň gepleşigiňizde aýdýan. Ilkinji aýdym ýazypdym. Ýaňlanýarym telebäsleşigine gatnaşmagymdan soň ýalňyşmasam, ýa-da öňmikä, şo, şo ýylda-da, birinji aýdym ýazdym, stipendiýamdan ýigrimi dollarjyk artdyryp aýdym ýazypdym studiýa baryp. Nähili aýdymdygy ýadyma düşenok, ýalňyşmasam bir türk aýdymdy. Men ony toýa çagyrsalar birden aýdyp adamlara tans oýnadaryn diýip arzuw etýädim. Ol aýdymy ýazdyk, golos goýduk, ses ýagdalaryny taýyn etdik. Indi şony bir ýerde aýdasym gelýär. Nirä çagyrsalar, sahna, sahna menden gaty uzak zat. Intek bir ýerde aýdasym, aýdyp göresim gelýär şol aýdymy. I bir gün maňa bir kursdaşym jaň etdi. I şeýle-şeýle çisloda biz toý edýäs. Hitrowkada, obada. Şo taýda şol aýdymy aýdyp beräý. Şeýle bir begenmek begendim men o gün. Eý, şo günden soň toýy elim ýüp bilen çekdim-dä. Ýetmän geçdi dogan o toý. Onnoň günde bolýan kwartiramyň aýnajygy bardy içinde, şo aýnaň öňünde repetisiýa edýärdim. Şo güne gelip ýetdik. Hitrowkada bir teležkada toý. Bardym, aljyraýan, nähili aljyraýan, o gün begenýän. Iň bolanja eşiklemden geýdim, saçymy daradym, zat etdim, bir toýa bardyk. Toýda ýurdumyzda belli aýdymçylaryň biri aýdym aýdyp durdy, adyny aýdyp durmaýyn. Sebäbi, nädür düşünersiňiz. Ondan soň meni teleşka çykardylar, kursdaşlarymyz gürlediler, i şuny ýaly bir gutlag aýdym bar, kursdaşlaryň içinden biri aýtmaly. Men sahna çykdym, aýdym aýdyp başladym. Birinji aýdymdy. Belki aýdym hakykatdanam gaty şol aýdymçyň aýdymlary ýaly şowhunly we gowa owadan aýdym ýa-da gowy ýerine ýetirilen aýdym däldi. bilemok. Sebäbi men ýaňy başlapdym aýdym aýtmana. Onnoň aýdym üç minut dowam edýärdi. Ýöne aýdymyň bir ýarym minudyna baranda toý eýesi geldi-de, Eý, öçüriň, öçüriň! Al, toýumyzyň aýdymçysy bar-a, how! Geç, geç, aýrylsana jigim, aýryl diýip, meni şeýdip sahnadan kowdular. Eý, gaty erbet boldum. Ýene bir ýarym minutjyk garaşan bolsalar, aýdym gutarjakdy-da. Ondan aýyraýyň diýdiler. I men sahnadan düşdüm. Gaty erbet utandym. Ýol boýy taksida agladym belki. Öýe-de gelip agladym. I özüme diýdim, Sen aýdym bilen näme işiň bar? Seň ata babaňda aýdym aýdan barmy? Sen kim aýdym diýer? Şol şun şuňa meňzeş duýgular. Birazajyk depressiýa düşdüm. I ondan soň birki gün geçdi özüme geldim. Näe käbir ýagdaýlar käbir adama başgaça motiwasiýa berýän eken aka seredip otursak. I men şo gün özüme şeýle söz berdim. Bir gün geler men şeýle bir aýdymçy bolaryn diýdim. Diňe restoranlarda aýdym aýdaryn, diýip özüme söz berdim. Sebäbi o wagtlar restoran azdy Aşgabatda. Köp teleşka toýlar bolýardy. Restoranlaryň iki-üç sanjak restoran bardy belli. O restoranlara-da gaty belli we gowy aýdymçylar gidýärdi. Şondan Bir iki üç ýyl geçdi ýa geçenok bilemok. Bir ýagdaý boldy men eýýäm o wagt Myrat Öwezow boldum. Aýdymlarymy diňläp başladylar adamlar. Sagatlaýynam toýa gidip başladym. I bir toýa çagyrdylar. Gaty ullakan kän adamly uly bir toý. bezelen içi oformleniýa hemme zat o günler kän gidýärdim ýöne şo toýy ýatlasym gelýä şo toýa bardym bolin zat diýdiler o toýda-da aýdym aýdyp duran aýdymçy şol meň teleşkadan kowalamdaky aýdymçydy ol konýeçno ony bilenok o Myratjan geldiňmi geç zat diýdi ýöne men mydama şony görsem şo ýagdaý ýadyma düşýä i oňa diýdiler Agam Myrat sagatlaýyn gürleşdikdä puluny berdik sen oturaýda Myrada aýdaýsyn diýip maňa aýdym aýtdyrdylar. Diýjek bolýanym durmuş şeýle bir zatda. Aýlanyp aýlanyp dur.
Özüňizi edil şu wagt karýeraňyzyň niresinde görýäňiz? Gelmek islän derejäňizdemi ýa-da ýene has belentlikleri pikir edýäňizmi? Belki.
Ýöne, men şuny arkaýyn aýdyp biljek-dä ýüregimden, men edesim gelýän zatlaryň diňe ýigrimi prosentini edip ýetişdim. Segsen prosent entek etmedim. Ömrüm ýetermi, ýetmezmi bilemok, ýöne kän türkmen sungaty üçin edesim gelýän zat gaty kän. Dünýä ýüzüne türkmen, beh türkmenlerde-de beýle talant bar eken diýdirmegi gaty arzuw edýän. Şeýle bir maňa käwagt soraýarlar-da klipleriň içinde, aýdymlaryň içinde iň gowy görýäniň, iň gowusy haýsy diýýärler. Men şeýle jogap berýän, men ony intek etmedim. Şeýle bir konsert edesim gelýär. Hemme ýurtlar görüp, Beh, beýle-de konsert edýän ekenler diýdiresim gelýär we şony edip biljegime ynanýan. Ýöne kän yhlas gerek elbetde. Kän-kän aýdymlar edesim gelýär, kän adamy ýylgyrdasym gelýär, duýgulandyrasym gelýär. Kän arzuwym bar. Sungatam neme-dä, welosiped süren ýaly bir zat-da. pedalyny aýlap durmasaň ýykylýaň. Men hiç wagt pul gazanmak üçin sungat etmedim. Eger eden sungatym maňa pul gazandyran bolsa, oň üçin gaharlanmaň. Myrat Öwez kim? Ony näme begendirýär we näme gynandyrýar? Her adamy özi ýaly tanaýan başga hiç kim ýokmyka diýip pikir edýän. Men nähili adam aýdaýynmy? Käbir säher turýan irden, şo gün uzak gün özüm gowy görýän. Maý berekella ýa-da ýutubdan kliplerimi görýän, malades, wot sen şuny edipsiň, şuny edipsiň, tüweleme, tüweleme diýip özüme şeýle motiwasiýa berýän. Şo gün diňe özümi söýýän. Bagtly bolmak üçin özüňi kän söýmelimikä diýýän. Kän psihologlaryň aýdýan zadam, Beýlekileň seni söýmegi üçin sen özüňi kän söýmeli. Käbir günler meň ýyldyzym terezide wisida. Şonuň üçin käbir günler has başgaça bolýan. Tam tersine bolýan ýaňkyň. Halamok özümi. Negatiw bolýan. Öz-özümi diňe kritikowat edýän şo gün uzak gün. Ol ýaly ýagdaýda wagtym hiç kim bilen gürleşesim gelenok. Sebäbi biriniň göwnüne degmegi halamok. Biriniň, mysal üçin, birini öýkeletsem, şu güne çenli özümi bilip, bilgeşleýin birini öýkeledip we soňundan rahat ýaşamadym hiç wagt. Hökman şoň bilen şo gün ýa-da ertesi gidip ýazlyşmasam rahat ýaşap bilemok. Bu meni bagtly edenok. Hökman hiç kime zyýansyz bir adam bolmak meň iň uly maksatlarymyň biri. We men oň üçin elimde baryny edýän. Başga Myrat nähili adam? Myrat Mydama durmuşy has reňkli, has gyzykly görmäge çalyşýar. Ony iň begendirýän, bagtly edýän zat bolsa beýlekileri begendirmek. Bagtly etmek ýaly meni bagtly edýän zat ýok. birini bagtly etmek ol maňa gaty priýatnyý duýgy we men durmuşymy diňe şo zatlar bilen doldurýan, doldurýan. Şonuň üçin adamlara-da maslahat berýän, aýratynam ýaşlara ýüregiňizi durmuşda dowam etmek üçin ýüregiňizi şeýle bir söýgi bilen doldurmaly. Näme üçin? Sebäbi gahara, ýigrenje hiç hili ýer bolmaz ýaly söýgüden doldurmaly. Hemme adamy söýmeli. Men soňky döwür, ýaňky diýşim ýaly, ýene bäş ýyl, on ýyl soň has başgaça adam diýip bilerin welin, hemme adama düşünýän biri boldum. Hemme adama düşünýän, hemme adamyňky dogry diýýän. Mysal üçin, biri meň göwnüme degýär, belki, şo gün oňam göwnüne degdiler. Belki, o-da öýünden gelni bilen sögüşip gaýtdy ýa-da şon ýaly bir ýagdaý boldy. Hemmesine düşünýän. Men hiç kimden öýkelämok. Ýöne gynanýan.
On ýaşly Myratjyk öňüňden çyksa, oňa näme maslahat bererdiň? Noh!
On ýaşly Myratjyk öňümden çyksa, ilki bilen-ä bar-a men ony gaty çynym bilen gujaklardym. Murik, Murik, seň durmuşyňda kän zat garaşýar, mert bolgun diýerdim. Ynan we dowam et, hemem ýüregiňi gora diýerdim. Sebäbi durmuşda hemme zady ýeňýän gowy niýetlilik ekeni. Men şoňa gez ýetirdim. We şo on ýaşyndaky aýagy ädiklije, saçam kudrýawa, köneje eşikli Myratdan şu wagtky Myrada çenli ýekeje üýtgemedik zat ýüregi. Men şony gaty gorap sakladym. Ol edil şo wagtam şeýledi, şu wagtam şeýle adamlara we dünýä garaýşy. Dowam et diýerdim. Moda, stil, näme? Hemme adamyň stili bolmaly diýip men pikir edýän. Hemme adamda stil bolmaly. Sebäbi adamyň daşky geýnişi ony belli bir derejede içini görkezýär. Öz geýnişi şol geýnişinden şol adamyň içki dünýesini görüp bolýar. Inşallah Alla maňa ömür berse Segsen ýaşda-da stilny bolup bolýanyny görkezerin inşallah. Maňa köplenç aýtýarlar, Sen tüweleme stilny geýinýäň, sen Aý, ýöne agam seňki ýaly, ol ýaly firmalardan biz geý. Mesele firma däl, mesele gymmat eşik däl. Iň uly üns bermeli zadymyz dogry kombin etmeli. Şonuň üçin men diýýän o ýaşlara, öýüňizde hökman bir reňk adnotonnyý dört-bäş sany futbolka bolsun diýýän. Şony hemme zat bilen kombin edip bolýar. Näme geýjegiňi bilmeseň. Käbir adamlar gaty pereborşit edýärler. Men bir gezek Fransiýadan gelen bir stilist bilen tanyşdym. Hiç oňa biz eşik tikdirjek bolýanymyzy aýtdyk welin, ol Enrike bilen işleşipdir ekeni. Hiç oň bilen tanyşmak mümkinçilik boldy welin, maňa şeýle bir sorag berdi, men doňdum galdym. Nirede geýmek üçin eşik isleýäňiz? diýdi. Onda men pikir etdim, a, znaçit, bir aýdymçy hemme her ýerde üýtgeşik geýinmeli ekeni. We şuňa göz ýetirdim. Hemme eşigi hemme ýerde geýip bolanok. Diýjek bolýanym, her eşige görä özüňi alyp barmaly, şonda gowy gelişýär eşik. Karoçi şeýle moda barada gysgaça şu zatlary aýdyp biljek öz pikirim ylalaşybam bilerler ylalaşmanam bilerler ýöne men hemme zadyň owadan bolmagyny isleýän biri şoň üçinem hemme adam owadan geýinip owadan ýaşamaklaryny tüýs ýüregim bilen arzuw edýän.
Özüňizi ýurdumyzyň ýyldyzy hasap edýäňizmi we bu nähili duýgy? Belki
Belki, bilemok. Ýöne ýaňky diýşim ýaly, käbir adam zat diýýär-de, men aýdym aýdasym gelýär diýýär welin, PS oýnamagy gowy görýäňmi diýýän welin, e, hawa diýip aýdymdan göni PS geçip gidýär. Ýani PS oýnamagy gowy görşüň ýaly aýdym aýtmagy gowy gören günüň sen sungat işgäri we aýdymçy bolup bilersiň diýýän-de. Dünýä belli skripaç Paganiniň diýen bir sözi bar. dünýä ýüzüniň skripaçlaryna ýüzlenýär. Eger çalman oňup bilýän bolsaňyz çalmaň diýýär. Çalman oňup bilýän bolsaňyz çalmaň diýýär. Indi bu şu sözi hemme ugurdaky adamlara ýüzlenip bolar. Eger aýdym aýtman oňup bilýän bolsaň aýtmaly däl. Bu seň işiň däl sebäbi. Sah ine men Bilbille-de şony görýärdim. Bilbil meşhur bolmagy ýa-da müňlerçe adamyň öňünde ýyldyz ýaly bolmagy arzuw edenok. Ol diňe aýdym aýtmagy arzuw edýär. Mende-de şoňa meňzeş duýgy bar. Men diňe adamlara täsir edesim gelýär. Duýgulandyrasym gelýär, begendiresim gelýär. Ýagşylyk siz üçin näme?
Geliň ilki şeý diýeliň. Ýamanlyk näme aslynda? Eger sen bir erbetlik etmekden saklanýan bolsaň, dostlam meni halamaz, o meni halamaz diýip erbetlik etmekden saklanýan bolsaň, seň ynsaply boldugyň däl, sen gorkaksyň diýýär. Ýamanlyk etmekden prosta saňa neprýatnylygy üçin saklanmaly adam. Saňa bir birine erbetlik edýän bol, neprýa wyždan diýip bir zat bar-a biziň içimizde. Wyždanyň azap çekýän bolsa, şoňa azap çekdirmezlik üçin erbetlik etmeli däl. Ýagşylygam şoňa meňzeş zat. Prosta saňa prýatnylygy üçin, saňa ýakymlylygy üçin sen şo ýagşylygy etmeli. Köp adam ylalaşman biler, ýöne ýagşylygy hiç kimden hiç zada yzyna garaşman edilende orginal ýagşylyk bolýar şol. Başga-da ýagşylyk barada kän zat aýdyp bolar. Durmuşymda bir gönüp pat edip çykan we meň elimden tutan adamlar boldy. Doganlamma, ýakynlamma, meni menden kän pikir edýän dostlamma, olara minnetdarlyk bildirýän, meni kän alada edýän ýakynlamma, maşgalama we şu wagt menden has uzaklardaky Ejemjana minnetdarlyk bildirýän. Gurannazar Ezizowyň şeýle setirleri bar, meň iň gowy görýän goşularymyň biri. Men özümi aýamadym hiç ýerde. Gaýgyda, hasratda, şatlykly günde. Aglamda geň galdy terki dünýeler, bagtlylar geň galyp bakdy gülemde. Söýemde şeýle bir ýürekden söýdüm. Onuň bir öýjüginem boş goýmadym men. Adam söýsem kimligine garaman söýdüm üstünligi, ýetmezi bilen. Maňa bolsa beýdip ýörme diýdiler. Seniň bu bolşuňa diýerler, tentek, sen entek ýaş ahyr, saňa gor gerek, seniň bar geljegiň öňüňde entek. Men özümi aýamadym hiç ýerden. Gorym gutarar diýip etmedim müýni. Kä söýenim üçin urdular meni. Kä gazabym üçin söýdüler meni. Men özümi aýamadym hiç ýerden. Özümi bagş etdim özgeler üçin. Dogry, käte azar berýär ýüregim. Oňam. Başga zatdan bolmagy mümkin.